Parti mis-seħer tad-Domus Romana tinsab fil-fatt li għad iridu jsiru iżjed skavi biex jinkixfu sigriti oħra dwarha li għadna ma nafuhomx. U meta nagħmlu dawn l-iskavi ma nkunu qed nagħmlu xejn ġdid, iżda nimxu fuq il-passi ta' wieħed mill-aqwa studjużi li qatt kellu pajjiżna, Sir Temi Zammit. Daqs erbgħin sena mis-sejba tad-domus, Zammit kompla fejn ħalla Antonio Annetta Caruana fl-1881 u beda skavi ġodda. Jgħinuh f'dawn l-iskavi, li damu bejn l-1920 u l-1925, kien hemm Robert V. Galea, Harris Daskin Colt u Louis Upton Way. Dawn l-iskavi kixfu numru ta' oqbra Iżlamiċi fuq fdalijiet ta' djar oħra tal-epoka Rumana. u b'hekk kattru l-għarfien tagħna kemm tal-perjodu Ruman kif ukoll ta' dak Ottoman fil-gżejjer Maltin. Zammit u sħabu kkonċentraw ix-xogħol tagħhom f'dawn l-iskavi fi tliet żoni prinċipali, jiġifieri fiż-żona quddiem il-mużew li kien inbena fuq il-fdalijiet misjuba minn Caruana, in-naħa l-oħra tat-triq li dak iż-żmien kienet tagħti għall-istazzjon tol-ferrovija tal-mużew, kif ukoll fuq il-Punent tal-fdalijiet misjuba minn karwana daqs 50 sena qabel. Fiż-żona ta' quddiem il-mużew fejn illum hemm ġnien żgħir Zammit sab il-fdalijiet ta' għadd ta' oqbra Musulmani. Il-fdalijiet Rumani taħthom kienu ftit li xejn. In-nuqqas ta' fdalijiet strutturali bħal ħitan u kmamar jista' jindika li fit-tifsila oriġinali tad-domus F'din il-parti kien hemm ġnien, jew ortus kif kienu jsejħulu r-Rumani. Il-ġnien kont tgħaddi għalih minn bieb bil-kolonni li kien kixef Caruana iżda li tgħatta bil-binja tal-mużew. Fuq in-naħa l-oħra tat-triq tal-istazzjon Zammit ħaffer tlett trinek. L-ewwel u l-ikbar waħda kienet taħt it-tarf tal-Punent tal-Ġonna Howard. Taħt il-ħajt li jdawwar il-ġnien Zammit sab mużajk abjad u ċisterna kbira Rumana mimlija fdalijiet ta' fuħħar aħmar ċar mill-perjodu Ruman tardiv. Sab ukoll ir-ras ta' statwa b'tul ta' madwar pied magħmula bi stil Feniċju jew Puniku. Fin-noti tiegħu Zammit isemmi wkoll il-possibbiltà ta' caldarium fejn ir-Rumani kellhom id-drawwa li jieħdu banjijiet sħan. Iżda din is-sejba baqgħet mhux ikkonfermata. Fit-tieni trinka, inqas minn 100 metru bogħod mill-ewwel waħda, għamel sejba li għadha sal-lum pjuttost misterjuża. Hemmhekk ra erba' kolonni qrib ħafna ta' xulxin li mhux magħruf x'kien l-għan tagħhom. Jista' jkun, iżda, li nbnew bħala lqugħ għall-istrutturi mibnijin taħthom. Partijiet minn dawn l-istrutturi kienu ppreservati tajjeb ħafna, iżda trinka ta' Żammit kienet żgħira wisq biex jistħarreġ aktar dwarhom. It-tielet trinka li Żammit ħaffer fil-wesgħa wara Għajn Ħammam kellha l-għan li jinstabu l-fdalijiet ta' kumpless ta' banjijiet fejn l-ilma kien jasal min-nixxiegħa naturali ta' taħthom. Il-banjijiet Zammit baqa' ma sabhomx, iżda sab għadd ta' kanali li aktarx kienu jintużaw biex fihom jinġabar l-ilma minn din in-nixxija. L-aktar post fejn Zammit meraħ bl-iskavi tiegħu kien lejn il-Punent tal-iskavi ta' Caruana, u bir-raġun, għax hawnhekk sab il-fdalijiet ta' għadd ta' djar li nbnew għall-ħabta tat-tieni seklu wara Kristu, u għalhekk għandna l-prova li l-fdalijiet Rumani jmorru lil hinn mill-konfini preżenti tas-sit. Fdalijiet bħal dawk li skopra Sir Temi Zammit instabu f'diversi nħawi oħra tar-Rabat, fosthom fuq is-Saqqajja u fl-Għalqa ta' Kola, fejn illum hemm il-parkeġġ qrib ħafna tad-Domus Romana. Żgur li għad hemm ħafna fdalijiet midfunin taħt id-djar Rabtin, jistennew li xi darba l-arkeologi tal-ġejjieni jithennew bis-sejba tagħhom. Imma dik storja oħra.